Dangsanak muslimah banua, ulun handak batakun, umur barapa anak pian nang bibinian batagih manggani'i bagawian di dapur? Sabujurannya ulun rancak dihadapakan pada dua pilihan waktu anak ulun nang masih TK. batagih mangganei ulun bagawian di dapur. Amun ulun izinakan, ulun lambat tuntung bamasaknya. Mun inya babasuh piring, banyu, lawan sabun, haran. Amun inya mangganei maracak sayuran, racakannya kada kakaruan. Tapi mun kada ulun izinakan ulun asa hara jua. Sualnya mun kada mulai wayahini inya balajar maurus rumah, balajar bagawian, pabila lagi inya hanyar ulun bariakan, Madang bujang! Ajin bila sudah bujang malah talambat malajari. Marga inya sudah talanjur kada tarbiasa lagi mangganii mamanya bagawian di dapur. Jadi marah ha. Ulun talambat sadikit bagawian di dapur waktu inya mambantui ulun. Sabab amun kada wahini pabila lagi. Amun lain ulun nang malajari, siapa nang ulun hara. Napakah ulun jadi kaganangan lawan bubuhan aktivis peminis nang liwar antinya lawan kaluarga muslim. nang mambiasakan anak-anak buhannya nang bibinian mamakai kerudung mulai lagi halus. Manurut buhan feminis itu, mamakaiakan kakanakan mulai lagi halus kerudung itu adalah pamaksaan, sualnya kakanakan itu masih balum mangarti lagi napa nang dipakainya. dan buhannya ujar khawatir amun kedepannya kaina anak-anak itu jadi anak-anak nang eksklusif marasa balain lawan kakanakan lain nang kada mamakai sabagaimana nang bubuhan kakanakan itu pakai. Sabujurnya kada masuk akal napa nang disampaiakan oleh bubuhannya ini. Pambiasaan itu lain lawan pamaksaan. Sabalum kakanakan itu balik, bubuhannya itu kada lagi terkena nang ngarannya taklif. Artinya, kawajiban kakanakan manutup saluruh auratnya itu balum lagi. Jadi lamun ada anak nang pas di tangah pasar kapanasan handak mamacul karudung, bulih-bulih haja, kada dilarang. Soalnya, belum wajib lagi. Jadi anak-anak yang menutup aurat mulai lagi halus sekali lagi lain pamaksaan tapi pambiasaan wan pamahaman nang dibariakan tumatan lagi halus lawan kakanakan dan itu adalah bentuk tanggung jawab kuitan. Karena kelak di yaumul hisab, kita sebagai kuitan akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak kita. Inya napa jadi tuduhan-tuduhan miring lawan syariat Islam itu sasain hari sasain landas. Inilah nang ngarannya upaya menebar Islamofobia. Sakira kaum muslimin itu takutan lawan agamanya saurang. Kaya itu jua serangan dari kaum feminis liberal. Bubuhannya itu mancuba mananamakan lawan umat bahwa pambiasaan berhijab mulai lagi halus adalah bentuk pamaksaan nang bisa berdampak buruk pada pisikologi wan susial kakanakan. Islamofobia jua sasai nampak manjangkiti negeri ini. Cuba lihati kaya apa panguasa batatarusan mampropagandaakan Islam sabagai agama intoleran. Radikalisme jadi alat maulah opini bahwa Islam kaffah adalah musuh bersama. Indunisia sabagai negeri muslim terbesar di dunia harusnya memuliakan agamanya wan melindungi kaum muslim dari segala macam mara bahaya. Ini pang makar urang-urang nang benci lawan agama. Raminya kaum muslimin nang hijrah. maulah bubuhannya itu kaya cacing panggal, kapanasan. Umat makin sadar bahwa peradaban besar nang menaungi kehidupan kaum muslim saat ini lain peradaban nang menerima Islam secara kafah. Dunia, khususnya Indonesia, wayahini takulilit di bawah cangkraman ideologi sekuler kapitalis nang mamisahakan agama lawan kahidupan. Inya napa jadi para aktivis feminis liberal tarus haja marusak ajaran agama Islam. Marga apa panguasa lawan kabijakannya tarus haja mandarasakan Islamofobia di tengah-tengah umat. Sabaratan itu kada lain akibat dicampakkannya syariat Islam. Negeri ini pinanya lebih katuju maadopsi aturan para penjajah dibanding aturan agamanya saurang. Ulih karna itu, ayu kita bulikakan syariat Islam ka kaandakannya nang asal. Dengan cara menerapakan Islam secara kafah dalam setiap sektor kehidupan, termasuk dalam bernegara. Negara Khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Sakira agama Islam nang mulia ini kada selalu dinis